wangu group revanhu ranga rakatogara richirova lumo wangu pasina maminutes pakabati da time yakabva yastika nhese akafriza achirova simai vakabata foni masini hese akastika bva tanga kuverenga kutime kuti 9 10 triple 1 6 wise macods nema achiverenga kudai so mamba akabva arealiza kuti o oh, time yastika time yamira kuti ho waiza bva atanga kubuda panze achienda waiza nyatsobuda aziva kuti hamaya pafoni ikuringa ukabva anyatsoziva kuti maya ndiri kufonerwa ndini because time yakamira mufesi uyo ari kubuda iso ari kune imwe ko ada kutaura neni waiza apengeri anko yake lini waiza but anombotaura anko wachona but mambo akati hau demet handimirira kuti utaure mira nditaure ndikuziva kuti ndiwe ndikuziva kuti uri mupenyu ndikuziva kuti uri muharare inoyi waize hausi kuchitugwiza ndikuziva kuti uri muharare inoyi idzaa dzadropa foni bva dzakanda foni mumoto waize idzi bva dzatyora foni bva dzaudza dzimwe dzimupfedzi dzadza dzakafanana nagadhi kuti ndiwanda kweda kuendesa kunyika yangu onoita gadhi wangu ikoko ini ndosara nagadhi kunozikadzidze a ah, unopenga natombogone kuita gadhi unopenga usara unombotaura madhiri ako zvikanzi unobva watora masinhesa aunenge uchida dzava dzatanga useka zvikanzi yes ndiye ndatogadi papo waiza bva dzatanga kuseka bva dzaenda bvatora uyu mfesi uyu anga asingazive kugadi bvaenda naye aitotambisa baruma bvaenda naye but gadi wakabva asara kunoka akachengeta chibhebhi uyu mfesi aipretenda kunge gadi uyu akunoka waiza atobata foni yake kuyakutotaura akutomambula mambula mamwe magadi akushamisa kuti akwedzi ah, dzikuita sei kwedzi waiza dzikuita sei dzikupretenda dzikuita mambling mambling dzichitopfeka jake kuti havhesi ah, rinopfekwa seiko vhesi maminets wangu mambo akabva atsikira muchiraundi achisvika paipai dzichitotadza kumhoresa mambo waiza mambabva aenda kune mumwe gadhi uyo aiteera gadhi uyu vatanga kupa maorders zvikanzi mukangoona anything chiri pabamboo forest chiri kubuda ipapo isai magadhi akawanda ipapo mukangoona anyone ari kubuda ipapo shoot on site kutouraya ipapo ipapo especially mukaona munhu ari kuma-70s uyu akatanga kumunisha munetsika kuti ko god iri kupiwa ini nei isiri kupiwa mumwe gadhi zvikanzi uyu mumwe gadhi uyu lini uyu ndamupa chii ndamupa imore important chimission wise idzi dzadzimambo dzakutorit unoti empera empera like diti dzatoni idzi dzakuti andikavoice kechikadzi empera embra wangu dzaitoshaya kuti dzaita se mambo aenda time time papa akutarisa mulepton yagadhi wake papa akutoona pai papa aitwa surveillance achiona bhebhe akutotanga kutoyeverwa nechi nebhebhe papa apa bhebhe ranga rasara kuno rakatotarisawo mari richitoyerwa nemari because mari yange nepicture yamambo waiza atoshata kone tisipo tese tiri two waiza idzi dzichiona mavideos aisha mambo achiona mavideos abva atangaona kamwe kamwana kanga ari pavhideo rera udaisobvaona ah kamwana kai kakafanana naye akatanga kushamisika chichi kuitika pa parowa imwe zimheni wangu rabva ratikura kuti patsa paratata varowa mheni waiza bva atanga kurwadziwa neshoda yakanyatsodzwa ii mahwana atanga paakanotarisa futi kudai so akabva anoona iwe jeti repakamera rachinja mbebhe aifamba ipapo haasiri mbebhe wake haasiri hembe dzanga akapfeka but munhu akafanana nembebhe akatanga kuchati chii chiri kuitika masina hachii chiri kuitika shit man demets ah